Bonochi bonochi nos comunidad di biba un bida sin dolo mi sa cu bo sa pero crekeche a bay foey moda bonochi ami ta Jasmine Bagmeijer di Corsou un saludos pa tur nos hendenan na Corsou, Boneiru, Hulanda, Belgia y tambe otro paisnan cu bo por ta resida na dje pero bo ta papia Papiamentu. Bonochi, bon bini. Mi a bini onverwacht live un rato aki, pasobra mi kier a kompartí ku boso algun testimonio, no? Pero nos a bisa den un forma un tiki diferente awe, mi ta bai papia un tiki mas tantu over di loke nos a bin ta komuniká boso di dje e tremendo pleister aki, ku ta tamaño di Un florin pero cu por haci maravianan den bo curpa. Si bo no conoce mi ainda ami ta Jasmine Bakmeijer y ami hunto cu mi team ta yuda abo y bo famia pa activa e poder di autosanacion di bo mes curpa na un manera natural, cual ta laga bo mes curpa draai back cosnan cu no ta bayendo bon y cura su mes. Con esaki ta posibel? pa via di nos kurpa su propio sélula mama. Si bo no a tende di sélula mama ainda, awe nos ta bai papia di dje, bo ta bai siña di dje. Mi meta ta pa mi eduká bo, duna bo informashon mas antes posibel pa asina bo bira un tiki mas sabí i bo por kompartí esaki tambe ku tur rondó di bo ku tin speransa. Nos tur por kura nos mes. Oke, laga nos kuminsá mesora. Un saludo pa mi tim. Si bo ta besa ta wak Anton Field Extraordinarium Team Caribbean dal mi un saludo den chat pa nos por cuminda bo. Dan mi wak aki si mi por wak mi mes riba mi. Ok, laga mi wak. Yes. Si bo tin un saludo, bo mesa pregunta durante di nos sesión di avenochi. Puntra libremente, comparti libremente den e chat abou anto nos ta bay cuminsa. Ok? Bon, lagami cuminsa na add e slide na nos presentacion. Welshonan, mi pregunta, abo a plan ku bo pleister kaba? Bo ta den e grupo aki, Quantum Field Extraordinarium Team? Of ainda bo ta un kliente, bo ta bisa ta observa, bo ta bisa ta buska informashon Bo a plak bo pleister kaba? Si bo a plak bo pleister kaba, skibi si den chat pa mi sa ku bo a wòrdu di pètsh kaba, anto ya bo a kuminsá eksperensiá e maravianan aki di nos pleister. Si bo no a plak bo pleister ainda, no ta nada, ta p'esei nos stay, nos ta bai kompartí awe loke ta nos presentashon. Bo, laga nos kuminsá. Mi ta bai splika bosnan aki na mi wak e mi manera, boso ta mira mi bon.

e pleister ku ta aktivá bo sélula mama. Bon, laga mi kuminsá splika kiko ta sélula mama. Nos sélula mama ta e sélulanan den nos kurpa ku ta kura, repará nos kurpa. Ora bon, nos a nase kuné. Papa Dios a krea nos ku nos sélula mama den nos kurpa, ok? Nos sélula mama su trabou ta pa detektá storing den e kurpa i duna e komando na e kurpa pa e kurpa mes drai e orígen di e problema i cura su mes. Menos actividad di celula mama nos curpa tin, mas rapido nos ta bira bieu, mas crequeche ta manifesta i mas poco poco nos curpa ta cura su mes. Ehempel simpel, un mucha ta core hunga den curao of na scol el a cay, anto a forma un herida na su pia. Den cuanto rato e herida aki ta cera? Su so. Bo ta mira cu e ta cuminsa forma un liquido, despues e ta bira un casca, despues tiki tiki e casca mes ta cay e herida ta cera. Esaki ta trabou di bo celula mama. Awor compara un adulto. Si un adulto, no un hende cu ta diabetico, nos por piensa di un adulto normal cu no tin sucu. E corta su curpa. E corta su pie, e laga nos pone e mesun condicionnan cu e mucha, el a cay den cura, e mesun e herida ta mesun grandi, tur cos ta igual. Den cuanto tempo esun di e hende grandi ta cura? Mi ta kere bo ta eens cu mi si bo wak cu e mucha su herida ta bay cera hopi mas lihe compara cu e adulto. Dicon? Pasoba Sientífikamente, biológikamente, ora ku nos tur, ami i abo, hende hòmber i hende muhé, nos kumpli trinta i sinku aña di edat, nos a pèrdè sinkuenta por shento di nos aktividat di sélula mam. Na spañó, células madre, na hulandes, stamcellen, òf moedercellen, na ingles, stem cells. Na papiamentu nos a gewoon traduci ele como celula mama, pero basicamente e ta e mama di tur bo celulanan. Y kico bo celula mama ta haci trobe? Soru pa bo curpa mes cura su mes. Ok? Pero ora bo haci trinta y cinco aña di edad, cincuenta por ciento di bo celula mama ta bay drumi.

I kiko ta pasa ora bo selula wama stòp di tra? Bo ta pèrdè e abilidat pa bo kurpa mes detektá problemanan krekechénan ku ta manifestá den bo kurpa anto drai e bèk. Ke men si bo tin algu den bo kurpa, nos a yama papiando di paden di bo kurpa, ku ta formando ku no ta bon krekechee por ta kiko ku e por ta? Bo kurpa por drai e bèk, pero bo selula mama si e ta na soño Algu na soño no por tra, e no ta lantá te p'e por drai bèk nada. Ok? Shen miyon di hende ta eksperensiando síntomanan di behesimentu. Anto esei ta loke ku nos a bai papia di dje awe tambe pa boso tin un idea di kiko nos ta papia. Pero awor, kon e pleister X39 ta traha? Wèl, e leyenda santu di anti-behesimentu ta basá riba un peptidó di kòper ku nos kurpa ta kontené. Na ingles nos tem ele gewoon copper peptide. Ok? E nombre científico bonita sin aquí ta GHCU. Que men si botan un ene que te gusta si bo investigación en bo mes, Google is your friend, Google GHCU. Y bo mes por investigar pa bo mes Kiko e poder ta di e péptido di kòper akí den nos hurpa ku Papa Dios a duna nos? Awor, kon e pleister akí ta tra? Nos eks trinta i nuebe, meskos ku nos otro djesdos, nos otro djesun tipo di pleisternan, ta tamaño di un florin, dus bo ta imaginá bo ku e ta hopi chikitu.

terapia di lus. E ta usa e lus di nos mes kurpa. E pleister ta kreá ku nanokristalnan orgániko i e ta su fórmula, dus e ta fórmula pa aktivá loke nos ta yama e copper peptide ku mi a splika boso wor di dje, ku ta e péptido di koper. Ok? Bo péptido di koper ta aktivá bo propio sélula mama. Kemé na momentu ku bo sélula mama na ta na soño, ta pasó bo péptido di koper ta na soño. Bo sa komprondé e e relashon? Na momentu ku bo plak e pleister, loke ke ta hasi ta e ta reaktivá, e ta regenerá, e ta restrukturá loke nos ta yama bo copper peptide, bo GHKCU. Anto den e proceso ey, bo celula mama ta lanta for di soño. Ok, bo santa cumi, cu ta, dal mi un saludo den chat, un saludo pa Minelva Granville, awor aki cu ta siguiendo nos, truco esta ok, truco esta ok. Ok, Ron Doctor tambe wakiendo nos aki on on. bon, Shona, laga no sigui mesora. Testimonio. A mi te gusta papi di testimonio. Di kompa so hopi biaha voral na nos kultura. Y hendenan ta ami rondó di nos, nan no ta kere algu si nan no mira testimonio. Tin hende ta diferente, nan ta bisa bo sa ami, ta ami tin ku eksperensié pa mi por bisa bo ku mi ta kere den dje. Ok, di e ku ami a kuminsá representá e pleisternan aki, mi no ta tin nodi di huze mi mes promé. Pasobra ora bo wak e testimonionan ku Lifeway ta trese den bida di hende ku e hende nan aki di bèrdat bo ta mira lágrima ta basha for di nan wowo di kon nan bida tabata ta i kon nan bida a bira awor bo ta bisa ta imposibel ku ta un komedia e hende nan aki ta hasiendo. Den sinku aña mi a usa e pleistèr mi mes ainda esaki nos ta papiando di aña dos mil binti e luna di julí ami a kere kaba den e poder di nos propio kurpa. Ok? I loke ami ke bai kompartí ku boso awe ta, mi ta bai wak mi por share mi pantaya un rato asina aki. Boso por mira. Ups. Na mi wak aki. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mi ta bai papia awor aki over di Ay, wat kon llama esa aquí. Di e, mi ke mustra bosan un par di potret eigenlijk. I mean, what? Ay, Dios mío. Oké, laga mi sakele un rato. Mi bai. Vos está mirando mi scherm? Oké, vos sometí el documento abrí. Saludo, saludo, mi ta mira boso tur adrenta aki. Un saludo pa Maurin Cecil, tambe kumindando nos aki den chat. Ok, laga nos wak. Ora bo haya e mi kier sa e e documento ki no keba bo sa waki. Ok. Mi te bay purba ha hacia di un otro un manera bo boso por mira.

Yes, ma logra aquí, ma logra aquí, ma logra aquí, Shonan. Yo ta bezig te upload. Oké. Por favor, mira mi pantalla. Confirmami si vos mira mi pantalla. Yes, mi kier sa ku si. Na mi purba wak mi pos un tiki mas chikitu ya ah mi un tiki chikitu pa boso pa mire bon. Okay. Sa kita algun un recapitulacion di algun testimonio ku ta trata sanacion di herida. Anto si no ta importa si ta mucha, si ta hende grandi. Bo por mira por ehempel e potrete ariba di e meneer aki. con e tin e herida na su cachete den banda. Den bintiun dia cu e pleister aki, su herida a cera. Casi bon ta mira mes henter e herida cu tabata tin. Cu sa wake? Bo ta mira e man abao di e, e persona cu tin e daño un accidente di auto. y meimei di su man bo ta mira con e herida a keda cruza su dede ariba binti bounan. Atrobe, den 63 dia usando X39 e herida a sera completo. Despues e parti meimei, mi sa si boso ta mira e meneer cu e orea, esaki ta un mucho homber cu a bay, e ta, el a hay un accidente den a cas, el a cay riba un glass. Anto el a dal cu su orea riba djento y sea parti su orea casi kita fo. Si bo so por mira e potret. Bo ta mira despues di cuanto dia e herida a bai. Ok. Bo ta mira esun di pia te abao. Ya bo sa wak e. Ok, dame wak dime. Después botín, opi nos tinshona. Esa que de un otro mucho hombre who hay un accidente cu brommer. También bota mira su cara tur marcada, también cu herida bota mira su diferencia trobe. Día 1, día 2, día 5. X39 shona. Bo ta mira e parti abou, esei tambe ta un di e testimonionan impactante tambe di e mucha hòmber aki, ta un mucha hòmber chikitu ku a sera sera su dede den porta, dus basikamente e tòp di su dede a kibra, eigenlijk a keda kologá. Ora nan a yega na dòkter, dòkter a bisa nan tin ku kosele. Kiko a sosodé? ku e tata tabata sa di e pleistenan kaba, e se- stem cell pleister, pleisternan ku ta aktivá bo sélula mama, el a bisa ku no, nos no ta bai kita e dede afó, laga kose e dede, nos mes ta bai kuné, nos ta trat'é ku e stem cell pleister. E dòkter a bisa ku ta imposibel pa e tehido por kura bèk na e nivel di e e e daño ku e dede a risibí. Pero boso mes por mira e diferensia atrobe. Ok? E poder di nos curpa no ta, no ta discutir. Ok? Después pa tin tena banda e portret esa kita di un persona cu ahaña uh, ah, cáncer na su dede. Dus bo mes por mira también den cuánto dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 5 cu e pleister con e dol, e, bota mira cu e herida también bira menos. Of de caso que e cáncer di cutis a revertir, a dry back. Y te abao tambe bo ta mira un otro caso di un persona cu a cai. Después se saki un pie diabético. Tambe un di e testimonio na hopi conocí tambe pa lo que ta trata hende nan cu ta diabético tambe cu e herida no ta cera bon. De esaki bo ta mira cu tabata den 10 dia con e persona aki su pia tabata básicamente habrí, bo por mira riba e potret, anto con e ta despues di dies dia. Mas na rechts bo ta mira potret di un señor cu a haci un operacion y bo ta mira e cosé before anto bo ta mira e after dos siman. Bo sa wak ke? Mas abao bo ta mira un señora cu tambe Su cara completamente corá bou di su wowo, el a pone e pleisternan den un temporada relativamente cortico, bo ta mira tambe con su e mancha di su wowo a bai. Ok? Asina ta hopi tin, si nos papia di tur nos no ta caba, esaki tambe ta onduidelijk. E persona aki a haci un cirugía na su garganta, bo ta mira e herida ariba, Despues di dos dia, ah, boso ta mira, e herida a cuminsa baha. Ok, mesmo un cosa bou, e piedan tambe, cu tin e herida tambe, bo por mira, den banda tambe ta un persona con heri- un, un herida cu tabata habri, anto saca pus, ya. A mi no sa si bo sinti aki wak e conaki, of si boso tin e hart pa wak e cosa aki, pero esaki no ta caso real di bida real, shona. ok mas ariba bo ta mira esaki ta un persona cu a haci operacion di rudia y den binti ocho dia bo ta mira con despues di operacion con e pia of e rudia mes a bin bay con e rudia mes a cura su mes right e herida nos ta papiano di djeki nan e parti paden di e herida. Ya básicamente es ahí ta snan ku mi a logra rekapitulá pa boso pasobra no ta masha hopi mes tin. Anto si mi bai kompartí tur mi no ta bai kaba awe nochi. dus boso por mira e poder di Ester X39 atrobe. a bo kur pa ta hasi e trabou. Loke e pleister ta hasi ta e ta reaktivá bo copper peptide, bo péptido di koper ku ta mará na e aktividat di bo sélula mama, bo sélulas madre. Ok? Nos ta sigui mesora ku. No explicacion? Ora bon, si bo tin pregunta, dale den chat pa mi, pa mi por contesta bo mesora, ok? Bon, LifeWave ta un compania cu no ta awor aki, el a cuminsa, ok? Boso mes por mira cu nan por a recapitula tur e testimonionan cu mi papia di dje, e ta un compania cu ta long term, cu ta, cu a cuminsa for di aña dos mil i kuater. Pleister X39 a subi mercado na aña dos mil diesnuebe. Ok, prome kesei nan a kuminsá, nos a kuminsá ku loke ta pleisternan pa strès, pleisternan pa energia, pleister pa drumi, etsetera, etsetera. Pero for di dos mil kuater Lifewave a bin ta krea pleisternan kompletamente natural pa nos. Ok, awor, Lifeways a krese di binti miyon pa doshen ochenta miyon den e lastu dos añanan. Anto, esei tabata den e temporada ku nos ta tin e pandemia. Ok? Kual ta nifiká ashonan ku e impakto di e pleisternan aki ta asina fuerte den hendenan su salú ku ni maske ku ta tin pandemia, tòg e hendenan a sigui rekurí na esaki. Ok? Atrobe resultado ta papia. Si compania por a usa un crecemento asina aquí, no tin duda. Ok? Lifewave ta un compania cu ta habri den mas di 75 pais, um, incluyendo Corsou, Boneiru, Hulanda, Belgia, Merca, Spanje, Awor aki Aruba ta sera pa e merkado di Lifewave, pero nos ta hasiendo nos bèst pa nos komunidat di Aruba tambe por kuminsá disfrutá di e pleisternan aki. Ok. David Smith, Pa esan ku tabata tei Casabra ku a pasa ei, bo a mira i konosé David Smith personal, bo mes a mira ku bo mes wowo ora ku el a papia i konta su historia. Pero David Smith ta e director di compania, e inventor, e creador di X 39 y tur e otro pleister nan, ta e mesa sinta traha nan y e ta bisa cu ta inspiracion di ariba. Ok? E ta un cristian cu ta wordo inspira pa loke cu Dios bisele y guiele pa e traha pa mundo.

Ok? Nos pleisternan tin patent, shona. Cual ta nifica cu ta solamente nos, solamente LifeWave por brinda bu e pleisternan aki. Manera mo bisa David Smith ta e cientifico inventor di e pleisternan aki, David a ricibi un award dos bes caba for di International Hall of Fame. Ok? Ke meni no ta zomar iemand ta na cabes di e pleisternan aki su proyecto. Manera bo por mira, un hober asina ki e patent nan ta siti right, ora ku nan dal e stempel ku e ta un produkto patentá. Dus nos teknologia ta resien patentá, e no ta un ami tambe produkto manera mayoria kompania. Bo sa ku tin produkto ku ta baha peso, ku ta kuida di kutis, suplemento. Nos tambe tin asina den nos liña di pleisters, pero e konsepto, e teknologia, e idea kompleto patras di e pleisternan ta algu úniko. Ok? Nos pleisternan ta di tèst pa dòbel plasebo, kua esaki ta nifiká ku no ta algu ku bo ta bai plaka anto bo ta pensa ku e ta yuda bo anto ta yuda bo. Plasebo ta nifiká bo a bini ku dolor di kabes, Anto bo a bisa dòkter ku bo tin dolor di kabes, el a duna bo un tiki awa bebe. Ora bo bebe awa bo bisa, Ato mi dolor di kabes a pasa. Pasó bo a pensa ku ora bo a bebe e awa ku probablemente dòkter a pone remedio den dje, bo a bira bon. Nos pleisternan no ta traha a base di bo mente ta bisa bo ku e ta traha. Nos pleisternan ta traha for ril. Un ehèmpel di esaki ta ku bo por laga e pleisternan aki riba bo kachó riba bo pushi si bo tin pushi na kas bo por plaki riba bo maskotanan nos tin asta pleister pa kabai ok ku bo por plak pa nan ora ku nan tin doló anto mi ta kere ku abo ta di akuerdo ku mi ku bo no por tuma un bestia hasi bo no por bisa e kachó tende aki mi ta bin pone e pleister aki riba bo anto bo doló ta bai anto e kachó a stòp di keña. of stop di di yank right e dolor a bai of e dolor no a bai dus nos bestia nan ta un parti tambe di nos comunidad di life wave cu si a bo tin mascota na cas y a bo ta usando e pleister nan aki bo por plak X trinta y nuebe riba nan tambe nos bestia nan tambe tin bida y merece pa nan salud ta bon okay. Bon, y como por verwacht di e pleisternan aki? Nos ta baba di simplemente algun ehempel mas popular, pa nos no tin cu menciona nomber di malesa, pasobra atrobe nos productonan di Life Aid no ta pa trata, diagnostica, mitiga, ni elimina ningun malesa, ni nada, nos no t'ey pa haci e tipo di reclamacionnan ey, pero ta bo cur pa ta haci e trabou magnifico, ok? Loke como por verwacht cu X39 ta alivio rapido di dolor. Atrobe, Bo kurpa ta detektá e orígen di e problema di e doló ku bo tin. Desa bo kurpa ta bai draia bèk. Tin persona, hopi, pa ochenta por shento di kliente òf di personanan ku usa e pleisternan, nan ta ripará un kambio drástiko den mínimo seis dia. Si bo konosé bo kurpa for di dia unu, bo ta kuminsá sinti un diferensha kla. Pero pa binti por shento, dependiendo bo cas o cuantu tempo a dura prome cu bo ta bibando e salud cu bo tin awe, tur e seinnan, bo bo lifestyle tambe, ta determina cu ok, bo ta cay den e grupito di binti por shento cu mester di mas tempo pa bo por mira resultado. Pero alivio rapido di dolor ta un di e un di e beneficionan mas popular y mas remarcabel ora cu bo cuminsa usa pleister extrinsimente. E ta yuda redusi inflamashon den bo sélulanan, den bo kurpa. E ta yuda apoyá sanashon di erida, manera boso por a mira den e potrètnan ku nos a mustra awor. E ta yuda ku bo energia i bo vitalidat. Bo ta sinti kowon ku bo tin mas energia pa bo bai traha mas largu riba un dia. Hopi hende ta puntra mi, Jasmine, ta kon bo ta hasi Bo mes ta tende cliente, bo mes ta tra TikTok, bo mes ta un guia un team, bo mes ta si live, bo mes ta si marketing, bo mes ta si kiko, mes ta si administratie shona. Ta paso mi tin e pleister naki shona, ok, cu ta yuda mi aparte di mi estilo di bida cu mi ta purba combina cu bo sa un bon nutricion cu bo celulanan ta keda activo cu bon voeding pa nan por funciona. energia i vitalidat. E ta yuda bo ku bo klaridat mental, kual ku edat tambe ta konosí ku ta baha, pasobra segun ku bo ta bo edat ta subi bo ta kuminsá ripará, bo ta lubidá sierto kosnan i bo sa esei por afektá kon kla bo por pensa, bo klaridat mental. Pero kere bo, no ta hende grandi so tin problema ku klaridat mental, ok. Nos tin un opiniónnan tambe, anto hopi biai si ta dor di strès. I si ta pasobra nos kabes ta yen ku diferente aktividat, yen kos pareu, bo mente por kita. E pleisternan ta yuda bo kurpo por mantené bo mes on-balance i on-on-on-the-go tambe ku bo parti di mente. Ok, e ta yuda mehorá bo prestashon deportivo. Si bo ta un hende ku ta hasi deporte, bo ta hasi gym, ah, bo sa bo ta hasi bon moveshonnan, e ta yuda mehorá bo prestashon deportivo, bo ta ripará ku bo por hasi mas tantu tambe den e mesun kantidat di tempu. E ta yuda ku rekuperashon rápido despues di ehersisio. Di si bo ta un hende trobe ku bo ta den e parti ehersisio, anto bo ta tarda pa rekuperá promé ku bo por sigui, cu bo bo bo rutina e siguiente dia tambe bo ta bay ripara un cambio. E otro final ta cu bo ta bay ripara un cambio of aparencia den bo cutis. Atrobe ora cu bo ta hasi bo stem celonan, bo celula mama activo, esaki tin impacto tambe riba bo colageno, riba tur cos, riba tur organonan den bo curpo pa nan bay trabo Beh, dus un kos ku un hende por ripará tambe ta ku bo kabei ta krese, bo uñanan ta krese, bo kutis ta mas limpi, bo ta mas radiante, bo no tin rimpels, dus den un palabra bo tin mihó aparensia di kutis. Ok, kiko ku por forwag riba término largu ku X trinta i nuebe? Bel, e promé par di dia kuater mil heinnan ta kuminsá restablesé. Dus no ta asina ku e pleister ta kuminsá traha òf ku bo kurpa ta kuminsá reakshoná riba e pleister den pa seis dia, un luna. E ta kuminsá traha mesora. Kuater mil heinnan ta reset. Ke mende ya bo ta kuminsá eksperensiá e parti ku bo sélula mama ta bai kuminsá renobá, restrukturá, remplasá celulanan cu ta morto, celulanan cu ta malo of celulanan cu ta swak pa nan detox. Bo ta detox nan, saca nan via di bo orina, via bo af, um, of ora bo soda tambe of ora whatever, bo sa pa bo saca nan afo pa bo duna espacio, crea espacio pa bo curpa tin celulanan mama nobo y mas radiante, mas pluripotente tambe pa bo por sigui funciona. Ok? E palabra pluripotente ta nifica ku bo sélula mámanan ta asina poderoso i inteligente ku e por kombertí su mes den kualke un sélula ku bo kurpa tin mester. Ke men, ora bo hañabu por ehèmpel den un situashon di un injekshon ku ta enteramente un otro prosedura, nan ta injektabu ku sélula mama di un un persona salú òf di bo mes un kaminda na bo kurpa ku ta bon, ku ta salú, ki ta bai pasa ta e parti ei so ta tra ke mensina a pone e sélula mama na bo skouder pasobra bo tin doló di skouder ta e área ei so ta bai sinti e efekto òf e renobashon. Pero na momentu ku bo reaktivá bo sélula mama ku e plèister akí ki ta bai pasa Bo célula mama di enter bo kurpa ku no ta trahando ta kuminsá lanta for di soño. Ke mester di si bo kurpa detektá ku ey e shon aki tin mester di célula pa su selebre, nos ta yama nan brain cells na ingles, e ta kombertí su mes den e célula ku bo kurpa tin mester. Ok, esei nos kier men ku pluripotente. Wèl, denter di seis siman, ok, bo ta bai sinti, bo ta bai ripará ku bo selebre ta balansá. Nos tin un potret di esaki shona. Ka beni nada di loke ku mi ta papiando aki nan, no ta di pisal foi di mi den, ya, ta kosnan sientifikamente probá, ta kosnan ku nos hasi investigashon riba nan, ofisial, nos tin e dokumentonan pa nos por splika bo esaki. Den seis siman nos tin potret di esaki tambe, bo ta mira kon e persona su selebre ta balansá, Inflamacion den cerebro ta baha y con esaki ta impacta bo bienestar general. E ta reduci den e seis semana aki sintomanan di ansiedad y depresion. Djes bo ta bay sinti bo hopi mas relaxed. Den tres luna cu ta noventa dia ta p'esey nos ta recomenda duna bo curpa espacio pa nobenta dia bo kurp a haña chèns pa por re restrukturá su mes. Pasobra bo no a dura un, dos òf tres dia pa bo kurp a yega kaminetá awe. Dios mesun kos por tin ku duna bo kurp mínimo nobenta dia pa bo kurp a yega na su nivel ke mester ta. Den nobenta dia bo ta ripará kosa mas físiko, right? Otro be mi ta purba pa mi no tin papia di malesanan, pero esei ta automáticamente ora ku bo kurpa mes ta kuminsá skura su mes, abo mes su bai indiká a base di loke abo ta sinti kiko ta e kambionan ku bo tin. Ok, pero bo ta bai kuminsá ripará kambionan físiko, por ehèmpel bo nivel di kolágeno ta subi, ku ta nifiká ku bo ta bai mira re- ku bo a redusí liña e fini ploi na bo kara, bo kabei a krese i tambe e struktura di bo skelèt i bo sistema muskular. ta bira mas mas fuerte ok dentro di seis luna cu ta shen ochenta dia bo curason ta dry back den edad atrovechanan no ta ami di ta e rapport nan cientifico a saca fo esaki den un estudio recien dies cuatro dies cinco persona a logra reduci nan edad vascular cu un averahe di ocho aña despues di usa es trinta i nuebe pa solamente seis luna. Ke men di? Si nos tin ku papia over di dry back vehesimentu, manera David Smith a bisa, e no ta anti envehesimentu, pero dry back vehesimentu ta nifiká ku asta bo órganonan ta bai dry back den edat. Anto kiko e signifiká? Ku bo tin órganonan mas yòn, mas energia, mas vital pa por sigui funshoná pa bo kurpa. Ke men di? Un palabra, Ora bo reactiva bo celula mama, bo ta draai back 20 pa 30 aña den bo edad. Ok, bo san tei kumi, bo san ta bisa ku ta wak mi. Ora bon, si bo tin pregunta, dale den chat, pa mi por sigui splika. Ok, kon bo tin ku plak X39? Fácil. Dos kaminda hopi komun ta ku bo por plak manera riba e potrèt aki nannan. Patras di bo karganta bo tin un wesu, manera boso por mira. Entonces boso por mira el'e. Mi tene di plak patras di mi karganta, ya. Pero bo por plak'e tambe bou di bo lombrishi. Ami tin e riba mi lombrishi, right? Ok? Bobo plake pa tras di bo garganta, manera ma bisa, bobo plake dos, tres dede bou di bo lombrishi. Tin un truco, bobo plake riba bo lombrishi tambe, anto tape cu tape, tambe ta un hopi, duna hopi bon resultado, pero basicamente si bo tin camina bo sinti bo cur pa bisa bo plake, bo ta plake. Te mende si ta aki bo tin dolor, bo a cueha, chup, pone na. Si ta aki bo tin doló, bo koe chup pone kina. Si bo ke traha riba diferente parti di kurpa dor ke ta basá riba akupunktura sin angua, right? Medisina chines ban bisa bo ke traha riba bo nirnan, bo ta plake bou di bo planta di pia. Eseinan nos tin protokòl p'e tambe, dus no wòri kua bo ta kosiña nada di esei. Ok? Bo, kon bo ta usa e pleister? Bo ta pone e pleister djes dos ora pa bo aktivá i rehubenesé e sélulanan. Ok? Djes dos ora pa dia, un pleister pa dia. No tin mester pone dos, tres pleister pa riba. Un pleister pa dia ta sufisiente. Ok? Bo ta kita e pleister bèk ora e djes dos ora pasa pa bo kur pa repará. Ke bèn, si bo a lanta mainta, ba dal un baño, ba bira, ba bisti, bo ta plaka e mesora, ta ta shete ora i meinta, ke ta nifiká ku shete ora di anochi bo ta kita e bèk. Si ta ocho ora i meinta bo plaka, bo ta kita e bèk ocho ora di anochi. Si ta nuebe ora i meinta bo plaka, bo ta kita e bèk nuebe ora di anochi, te siguiente dia bo ta pone un pleister nobo atrobe. Ok? Importante pa bo bebe hopi awa, pasobra esei ta yuda ku e proseso di sanashon ta bai hopi mas rápido. Nos ta sernan di lus, dus awa ta yuda pa klarifiká paden i asina yuda ku e energia ku e pleisternan ta transmití via di bo mes kurpa por pasa mas rápido. Oke. Dus, aki nan bo por mira ehèmpel di nos protokòl. Ok, na mi aki saka mi mes afó pa boso por mira e pantaya kompleto. Nos tin djes dos tipo di pleister total. Okay? No simplemente pa cutis, pa estado di ánimo, pa perder peso, pa bo sistema inmune uh, y bo salud general, pa bo parte estamina, resistencia cardiovascular, circulación, pa stress, energía, uh, resistencia, ejercicio físico, pa dolor crónico, pa calidad di sueño, también pa sport, anto esunte abao marrón ta pa cabai. Ok? Ke men di es dos tipo di pleister total i eks trinta i nuebe ta esun prinsipal. Bon, bo ta mira aki na un plachi ku ta duna bo un indikashon hopi fásil. Ok, si ta a la vida bo ke plak, por ehèmpel, ku ta e pleister número nuebe, ta dos lugá tin pa plak. E pa tras di garganta òf bou di lombrish. Òf bo a bisa bo ke plak esun di baha peso, ku ta SPSeis, pa kontrolá apetit y hamber y cravings pa cos dushi bo ta plaki na bo pia lins. Dus cada pleister ta bini cu su propio instruccion con bo tin cu plaki. Okay? Nos ta sigui, Shona. Nos ta sigui. Ami wou mi ora aquí. Si bo ke haña mas informashon, bo ta un hende ku gusta lesa, bo mes ke hasi bo investigashon, bo mes ke mira ku bo mes wou pa bo analisá bo mes, no ta problema. Ami ta gusta. Pasobra ora abo por dip den e materia, den e informashon, bo por bai komprobá pa bo mes i sinti e pas ku bo tin mester pa bo tuma e desishon pa bo hasi esaki parti di bo bida. Ami ta bisa semper, nos ta ofresé nos man di speransa na nos klientenan, nos prospektonan, hendenan rondó di nos. Pero abo ta disidí si bo ta tuma e man di speransa sí òf nò. I un promé stap ta pa abo mes kuminsá lesa informashon. Dus bo por saka potrèt di e pantaya aki pa bo por lesa over di e pleisternan, e siensia, loke dòkternan ta bisa derover, kon pa us'el, e bo por mira asta testimonionan i bo por skohe entre diferente idioma tambe. Ok, startx39.com, startx39.com. Ok, so ka di saka patrás, chik, chik, chik. Ainda no? ok. Naturalmente es importante para mí mencionar. Si abo, después de recibir información que porque try out, porque purbe, porque comienza un tratamiento con el pleister, Unda bo ta en e pleisaran bo tin ku bai bèk serka e persona ku a invitá bo den e grupo aki. Ok? E persona ku a invitá bo den e grupo aki ke bo asina bon ku el a kompartí e informashon aki ku bo. Dus bo tin ku gradisé alí pasobra ami ta kontentu pa kada un persona ku a aseptá di skucha di mi e mensahe bunita aki di e pleisaran. Ok? Dus bai bèk seke e persona ku a invitá bo den e grupo di Facebook aki, Biba un Bida Sin Doló, pa e por duna bo mas informashon i pa spliká bo kon bo por haña e pleisternan na opshon di kliente pa bo tèst òf na opshon di miembro pa bo por haña e tratamentu na deskuento. Ok? Awor, nos tin un grupo variá den e, e, e Facebook grupo aki. Nos tin grupo di Kòrsou, nos tin grupo di Boneiru, nos tin grupo di Hulanda, uh, mi sa ku nos tin di Bèlgië tambe, sigun mi nos por tin pariente di Merka. Dus mi ta presentá akinan e preisnan ku tur hende ta paga, meskos. No tin diskriminashon di preis pa loke ku ta e hendenan ku ke bira miembro. Ok? Un diferensia so tin, Kòrsou ku Boneiru no ta kumini bo pa bo kumpra pakete di brons, ku ta e un envelòp, nos ta yama el e un slief, un envelòp ta bini ku trinta pleister den dje, ku ta un luna. E pakete di brons, si bo bai konta riba dje pa bo paga invoerrechten ku ta gobièrnu, ku ta e parti di DHL ku tin ku naturalmente kobra nos pa por transportá e produkto pa nos te na kas ku tur eseinan un envelop asina e kita bai salí bo cuatro shimpi cu florin na Corsou cu Boneiru, ok? Dus pa brons, Boneiru cu Corsou no ta recomendabel, ta p'esei nos ta recomenda pa Corsou cu Boneiru cuminsa na plata. Si bo ta biba na Hulanda, bo ta biba na Europa of na Merca, bo si tin e suerte cu bo por cuminsa cu un luna. Ok? Un luna di ex 39. Anto e prijsnan na dollar ta igual pa tu rende. Me mes kos ku ami ta paga, abo ta paga, e ta paga ku ta e miembronan rond mundo. E úniko kos ku ta kambia e prijs pa kada pais ta, manera mi a menshoná, e belastinganan e invoerrechten si ta van toepassing i e transportkostennan. Oké, mi tin tur esei kalkulá pa pais, pero atrobe bai bèk seki persona ku a invitá bo den e grupo aki e tambe por duna bo e preisnan dependiendo na kua pais bo ta. Oké. Un saludo pa Janice Jansen. Cu tambe ta bezig ta wak nos aki. Cora bon, si bo ken un saludo, bo tin cu scribi den chat pa mi pa mira bo nomber. Ok? Bueno, agami wak aki. Bon, awe shanan, dor cu Ma bai, ma papia hopi, mi no ta bai tene boso largu, mi ta yega te akinan ku mi splikashon di awe. E úniko kos ku mi ke bisa adishonal ta, Kiko ta mas importante pa abo den bo bida? Para kiet un ratu nta pensa esaki. Bo famia, bo tempu, bo libertat, bo siguridat, bo ke biaha kisas, bo ke tin un mihó salú, bo ke tin ménos debe, Tur esaki ta posibel ku Lifeway, pasobra nos konsepto tin un aspekto adishonal pa abo ku a eksperensiá bo sanashon, bo outosanashon, ok, pasobra ta bo kur pa ta se trabou, no ta e pleisters ta se trabou. Ora bo eksperensiá bo outosanashon, anto bo ta un hende ku ke kompartí esaki, bo por logra tur esakinan den un pakete. Dikon? Pasobra meskos ku ami, di e ama kuminsá mi tabata tin un doló di lomba i mi tabata tin doló bou di mi plantipia. Mi no por bisa si ta spor e ta òf nò, mi no sa, pero El a bini dor ku mi ta para hopi riba mi pia, anto ta tin un temporada ku nos a bai fèrf na mi partner su kas, ke mene mi ta tin ku la- lanta para, lanta para, anto maña hopi doló na mi hil patras, anto bou di mi plan di pia. Ke a sosodé ku mi no por a kana bo, mi ta kana kokochá, kana kokochá, anto kombiná ku mi ta traha hopi largu, mi ta sinta hopi largu na mi patras su kòmpiuter tambe, mi a haña hopi doló di lomba. Ato ami tabata usa e den kuminsamentu na nos papianan di foi yuli dos mil binti mi a kuminsá usa nan pa entre otro e spor supuesto ku mi ta ku mi tabata tin right e doló di loma ku mi tabata tin i pa mi scalp clear pasobra mi scalp clear ta pone ku mi hopi bia mi no tin e energia pa mi por pa mi por dry ok. Tin un aspecto mas cu lo mi comparti na un otro ocasion pasobra ta un historia hopi largu di algo personal di mi salud cu ta hopi mas largu si mi bay papia ahora aki di dje lo mi bini live un otro dia pa papia di esey so cu boso pero ama cuminsa usa esey anto kico a sosode si ami topa mi dilanti un hende cu tin dolor di lomba of cu dolor di spor of cu tin problema cu skerkdir dicon mi tin cu keda keto y no comparti cune Anto, den proseso ei, mi a kuminsá ripará ku LifeWave, un empresa generoso, ta duna nos un bonus pa kada persona ku nos yuda. Ok? Nos ta papiando di un yudansa na kada persona ku ta abrí pa risibí yudansa, naturalmente, anto tambe pa sigui kompartí. Pues, Na un otro ocasion mi ta bai elabora mas di e parti aki, pasobra nos a dura cuarenta y cinco minut caba awe nochi cu nos presentacion. P'esei mi cal a guele akinan awor aki na moda cu mi por papia hopi mas e parti di salud so cu boso pa tuma bo salud na serio, ok. Tuma bo saludnan serio, scucha bo curpa ora cu e duna bo señalnan, no ignora, pasobra ora cu bo salud dicidi cu e ta pone bo plat no, bo no por lanta, bo no por haci nada mas. Ni masa kico bo ke haci lanta riba, bo ke bay traha, bo ke haci bo cosa, bo no por haci nada mas pasobra bo curpa, bo salud ta bo rikesa, bo salud ta determina tur cos cu ta bini despues. Ni mas ke cuantu cen bo por tin, Si bo no tin salú, bo no tin nada. Ok? I Alma mak mi esei, atrobe, mi no ta bai konta esei awor akí, mi ta bai konta esaki den una otro okashon, awe mi ker a dediká pa mi por duna un splikashon amplio di e pleisternan, anto tambe pa mi por komuniká na boso ku nos ta bai sigui purba di tin Mas presentacion asina aki den e grupo aki, den si bo tin hende cu bo ke pa tende di e pleisternan, invita nan den e grupo. Como ta invita nan? Te ariba na rechts tin un boton di invite, anto via di invite bo por invita nan. Solamente esnan cu ta papia Papiamento, Shulamit. So si bo win cu hende cu ta papia Ingles of Spañó e no ta bay compronde

Tin pregunta promé ku mi sera awe nochi? Atrobe mi ke rekordá boso, bo a gusta informashon di awe nochi? Bo ta interesá pa haña mas informashon? Bo ta interesá pa kuminsá bo trayekto, kisas bo ke tèst? No ta importá si bo ta bibando awor aki na Kòrsou, na Boneiru, Hulanda, Europa, sigur ku no, pasobra Europa ta full, full, full um, in the house ku life wave. Um, by back sa e persona ku a invitabo de e grupo a kento eta by sigi guiabo kombo bo yega na e place na. Okay? Bom, mi no ta mirando ku tin niun pregunta, dus mi ta asumi ku nos ta kla eori awor aki. cu e explicacion y presentacion. Mi ke yama bo danki di tabata tei awe hunto cu nos den nos grupo Biba un Bida Sin Dolor, pasobra abo por crea bo mes realidad, ya cu crekeche a bay fo'i muda na momento cu bo plak e pleister aki riba bo. Curpa. Ok? Bochanan, mi ta kere mi ta bay sera ahora aquí. Hopi danki pa bo presencia, pa bo a sigui mi te na final. Uh, atrobe, si bo tiene pregunta alsnog, pone sa que den chat y mi ta contestabo. Bay back se que persona ko invitabo pa información, detalle y guía con bo bo sigui si bo ke start ku e pleistena. Bon, chara mi ta kere te na un feliz anoche. Dios bendicionabo. Anto, nos ta topa na un otro ocasión. Ayo.